minn bqari u b'kitbiet kreattivi ġodda sa wirjiet speċjali. F'din ir-rokna se naraw kif Dun Karm Psaila, il-poeta nazzjonali ta' pajjiżna, għadu mfakkar permezz ta' kamra ddedikata lilu fil-Mużew tal-Katidral. Kienet magħrufa bħala l-Kamra ta' Dun Karm, illum nafuha bħala, kif inhu xieraq, l-Ispazju tal-Poeta Nazzjonali. Ta' fil-bidu tagħha minn benefattriċi kbira ta' Don Karm, Carmen Mikalef Buħaġar, li għexet fl-Eġittu, mbagħad wara r-Rivoluzzjoni ta' Nasser marret eh, tgħix mal-familja tagħha fl-Ingilterra. Qatt Malta qed ma' Don Karm, imma kellha korrispondenza twila miegħu. U eventwalment, wara mewtu, kienet tiġi żżur Malta u ħasbet biex dak kollu li hu marbut ma' Dun Karm, fejn hu possibbli, memorabilia tiegħu, tinġabar, jinġabar hawnhekk, kif inhu xieraq, ġol-Mużew tal-Katidral. U inġabru dokumenti, manuskritti, il-pjanu tiegħu, il-mandolina. Dak kollu li l-biss sagru tiegħu. Illum manuskritti jinsabu merfugħin kif inhu xieraq ġol l-arkivju tal-katidral fejn qed isir hemm proċess ta' diġitalizzazzjoni tagħhom biex anki jinżammu għal ġenerazzjoni futuri. Imma l-aktar ħaġa importanti li saret hawnhekk kienet sistema interattiva filmat li għamlitu Rita Saliba flimkien ma' l-kapitlu tal-katedral biex il-turisti li ġu jżuru dan il-mużew jikunu jistow jisiru jafu xiftit dwar il-pota nazzjonali tagħna bil-lingwa tagħhom. Dik dak kien proġett kbir li sadattant l-istudenti tagħna wkoll jiġu jżuru Hawnhekk dan l-ispazju għall-poeta nazzjonali u isiru jafu aħjar min kien il-poeta nazzjonali tagħna Dun Karm Sajla. Il-Kamra kienet inaugurata fl-24 ta' Ottubru tal-1985. Ehm, Don Ġwan eh, Azzopardi kien għamel eh, wirja, ovvjament kienu kien hemm Carmen Mikalef Buħaġar, Professor Oliver Friġġiri u tant oħrajn li jħadmu mill-qrib ukoll Ġużè Cardona, ma rridux ninsew Ġużè Cardona li ehm, ħadem u kiteb il-biografija ta' Don Karm, ħajtu ħidmietu u ħafna materjal, dokumenti li kienu miġbura hawnhekk ukoll fil-fatt. Don Karm Psajla twieled fit-18 ta' Ottubru 1871 f'Ħaż-Żebbuġ. Attenda l-iskola primarja ta' Ħaż-Żebbuġ. Karmenu, kif kienu jsibuh sħabu u l-għalliema, kien ikun minn ta' quddiem għal xi logħba tal-ballun. Meta kellu erbatax-il sena daħal is-Siminarju Minuri, fejn għadda sentejn jgħix ma' sħabu l-istudenti. Għażel it-triq tas-saċerdozju u sentejn wara beda l-istudju tiegħu fis-Siminarju Maġġuri. Qiegħda fil-fatt ħafna aktar minn qabel, ħafna aktar minn qatt qabel, għax qabel kienet qisha mawżolew, iktar pjuttost maffariet mhux burin Imma llum hi iktar interattiva, llum l-istudenti jiġu permezz ta' filmat biografiku, jisiru jafu aħjar minn Udun Karm, minn biografija li għamlet Rita Saliba. U b'dan il-mod, allura l-istudenti minn tfulitom Isiru jafu aħjar minnu Don Karm. Naturalment proġett bħal dan kien jitlob kollaborazzjoni kbira u ħafna konsultazzjoni qabel xejn mad-direttur Monsignor Edgar Vella u mal-kapitlu tal-katedral, ħafna laqat inkluż Sistur Tony Cortis. Ehm, eh, u l-iskop kien biex kemm jista' jkun dal-post nagħmluh interattiv Qabel kien forsi wieħed jiġi jżuru u eh, tkun tinteressa ruħek tgħid eh, hawnhekk hawn l-affarijiet miġbura ta' Dun Karmen mal-barranin ma kien jolqothom xejn. B'dan il-mod, eh, b'dan il-mod interattiv, il-barranin isiru jafu aħjar aspett anki mill-letteratura tagħna ta' pajjiżna u jitalmu dwar il-kultura tagħna, l-letteratura tagħna. U dwar il-poeta nazzjonali tagħna. Imma ġviri kollox sar bċertu attenzjoni biex dak li hemm bżonn inżommu hawnhekk, inżommu hawnhekk, oħrajn jiġu merfuha f'post aktar sigur tajjeb u fejn ikunu merfuha għal ġenerazzjonijiet ta' warajna. Huwa importanti li jkollna dawn l-ispazji dedikati għal personaġġi marbutin mal-istorja ta' pajjiżna. Huwa l-poeta nazzjonali tagħna, Dunkarn, għas nirreferu għalih bħala b'kun jomu tant kemm huwa marbut u ġvera ismu ma l-identità ta' pajjiżna, appuntu ħaġa xirqa ħafna li jkollna daw l-ispazji dedikati